Mae'r ras i Ddowning Street eleni gyda'r agosa erioed, a phob plaid yn ceisio cael dylanwad ar bwy fydd yn cyrraedd rhif deg. Felly, ni di gofyn i bum pryfoclyd roi llyged craff ar bolisïau prif bleidiau'r etholiad, gan geisio torri drwy'r sloganau a'r sbin. Wythnos dwetha, Rod Richards gath y cyfle i herio'r Blaid Lafur. Oedd yr holl beth yn boring, boring, boring. A Siân Lloyd nath roi y rhagolygon hi am y Democratiaid Rhyddfrydol. Yn union fel o'n i'n disgwyl, braidd y bod dim cyfeiriadau tuag at Gymru o gwbl. Heno, dwy blaid arall sydd dan sylw. Yn y man, Plaid Cymru, Ond yn gynta, i ni'n craffu ar y Ceidwadwyr. Mae'n awdures, mae'n gynghorydd annibynnol ac mae'n un i godi stŵr, Wedi ymgyrchu'n frwd yn erbyn meline gwynt y canolbarth. Mae Myfanwy Alexander wedi rhoi i phleidlais i sawl plaid dros y blynyddoedd, ond mae eto i'w phersuadio yn yr etholiad hyn. Dwi 'di pleidleisio i bron bob un o pleidiau y dros Prydain, yn gynnwys SNP, a pan oeddwn i'n byw yn Gogledd Iwerddon, Ulster Ladies Party a Sinn Féin, achos dwi yn tueddu i Ceisio gwrando ar rai sy'n sefyll, yr ymgeiswyr, ac wneud ddewis personol. Ond beth fydd i wneud o'r Ceidwadwyr a record Cameron a'i griw yn rhy deg? Dw i'n teimlo bod gennai asgwrn werth i cnoi fan hyn efo Ceidwadwyr. Mae Stephen Crabb, Ysgrifennydd Cymru newydd wedi daid mod nhw, y Caedwadwyr, yw'r parti naturiol Cymru. Gewn ni weld. Dwi'n ar y ffordd i Llanelwydd, i lawnsiad maniffesto y Ceidwadwyr Gymreig. a dwi'n edrych ymlaen i gofyn wrthyn nhw yn union beth yw'r weledigiaeth sydd ganddyn nhw ar gyfer Gymru. Dyma ni, dwi 'di cyrraedd yn Llanelwydd ar gyfer yr amsiad ac yy Dwi wedi cael fy mbrandio yn barod, mae gennau pitch mark arna i, a dyn ni'n disgwyl am y dyn mawr. Dyma fo. Mae'n amlwg bod mae'n colli y gwallt dipyn bach yn y cefn. Dych chi'n mynd weld y shot yma nawr.

Ac ma' raid fi deud, yym, o'n i ddim yn disgwyl o cael cymaint o tân yn ei fol. Dyna ni ar y maniffesto. Be di'r... yn union, di gweledigaeth y Ceidwadwyr i Gymru? Wel, ma' 'na ddau brif peth bydden i'n dweud, sicrhau dyfodol llwyddiannus i Gymru ac i'r economi. Dyna'r peth mwyaf bwysig i bawb. Ond yr ail peth i Gymru yn uniongyrchol yw addewid ariannol. Mae rhaid ein bod ni'n cael yr arian i ni'n haeddu. Nad oedd y Blaid Lafur wedi cyflawni hwn pan o'n nhw mewn llywodraeth, ond ni, fel, fel uh, Llywodraeth Geidwadol, wedi addo hwn uh, y llynedd. A nawr newn ni gweithredu ar y peth. Fi 'di dod lawr i Bryn Biggar yn Sir Fynwy i cwrdd â David Davies a Stephen Crabbe. Helo, shwmae? Hiya. Stephen, Diolch helo. Bore da. Bore da. Reit, byddwn ni'n mynd... Ie, i planio... Planio. ...planio'r coedyn, ie? Hollol. Reit, ffordd â ni! Da iawn. O fan hyn, mae'n edrych fel David Davis yn PP dros y coeden, ond y tro dydy o ddim. Mae nhw'n sôn am uh, un o'r egwyddorion pwysica David Cameron fan hyn, sef y cymdeithas mawr, bod bobl yn wneud pethau yn gwirfoddol. Ond mae un peth yw osod blodau.

Mae 'na wedi bod llawer o sôn am y cynllun sydd ganddyn nhw, ond ddim llawer o sôn am y toriadau sydd i ddod, ac mae hwn yn gofyn y cwestiwn, ai parti gas yw'r Ceidwadwyr? Sut wyt ti'n ymateb i bobl sy'n dweud bod mae'r Ceidwadwyr ddim yn cefnogi bobl tlawd, maen nhw'n galw y Ceidwadwyr 'the nasty party'. Wel, dwi ddim yn derbyn hynny o gwbl, achos mae, mae, mae Llywodraeth Coalition wedi codi y threshold um, o, o treth i sicrhau bod miliynau o bobl ddim yn talu tref o gwbl. Dyn ni eisiau um, dod ymlaen gyda cynlluniau i ganiatau i bobl sy'n mewn tai cymdeithasol i prynu eu tu ei hun. Dyn ni'n wneud lot i helpu phobl ta. A dyn ni'n, fel David Cameron wedi dweud, y, y, y blaid o bobl sy'n gweithio, y blaid o bobl sy'n byw yn y, yn y, yn y, yn y byd gwir. Can I leave that for him today? Can. Lovely to meet you. Hope I might get your support on the day. You do indeed, yeah. Morning, ladies. How are you? How are you? How's my hair looking? Do you think I might get your support? I think you Oh, that's very kind. Os oes na'r Senedd Crog a Hung Parliament, mm. yn personol, ydych chi'n fodlon weld Mr Farage yn Cabinet? Um, na, dwi i ddim uh, yn fod yn fodlon i weld Nigel Farage yn, yn y Cabinet, mae'n rhaid i mi dweud. Um, Ond dwi'n mynd i ymgyrchu am mwyafrif Ceidwadol. Pe basa hynny ddim yn digwydd, wel, yn fy marn i, er bod doedd e ddim yn perffaith, dan ni wedi gweithio gyda riffraff o ddemocratiaid ers y pum mlwydd diwetha'. Mae holl sioe wedi gweithio am pum mlwydd. Dan ni wedi delifro y Llywodraeth, y steibl, ac mae ma hynny yn um, yw fy ail uh, dewis. Ond dwi'n ymgyrchu am mwyafrif caedwadol. O be dwi wedi weld, mae yna sawl ymgeisydd yn yr etholiad yma sy'n mynd i cael ei ddewis oherwydd pwy ydyn nhw, yn hytrach bod maen nhw'n aelodau o Plaid Ceidwadwyr. Mae Ceidwadwyr yn wneud eu gorau glas yn ceisio perswadio ni bod polisïau nhw yn wneud lles i ni, ac yn gwadu bod nhw ydy'r nasty party, ond dwi'n sicr bod dydy Cymru ddim yn barod i'r canu'r blues. Yn ystod y gyfres mae ni hefyd am holi arweinyddion pob un o'r pleidiau. Felly, beth fydd gan David Cameron, arweinydd y Ceidwadwyr, i'w ddweud i'ch perswadio chi? David Cameron, pnawn da. Pnawn da.

I want more of them. Instead of the complacent Labour MPs who pitch up at Westminster and really do nothing, let's have some more Conservatives bringing that strong voice from Wales to Westminster. David Cameron, diolch yn fawr iawn. Thank you. Yn rhan 2 i heno, beth fydd ymateb Plaid Cymru i brocio John Stevenson? Da ni wedi bod yn blaid sosialaidd. O, oh, hywel, come on. Sut da chi wedi deud hynna?

Croeso'n ôl. Nesa, y sylwebydd gwleidyddol John Stevenson, sy'n barod i graffu. Fe fuodd yn ymchwilydd yn San Steffan i'r Aelod Seneddol Llafur Ann Clwyd, cyn dod yn ohebydd gwleidyddol i'r bbc. Ond sbectol y craffwr sydd gan John Stevenson heno, wrth herio'r cenedlaetholwyr ar eu cynllunie ar gyfer Cymru. Mae polisi a Plaid Cymru dan y chwyddwydr go iawn. Am y tro cynta ers degawda erioed am wn i, mae 'na gwestiynu ynglŷn â lle ma' nhw'n sefyll ar bwnc annibyniaeth i Gymru, er enghraifft. Mae 'na gymaint o gwestiynau i'w gofyn. Dwi'n aneglur iawn ar nifer ohonyn nhw, ac os dwi rhywun sy'n uh, arbenigo mewn gwleidyddiaeth ddim yn siŵr iawn o lle maen nhw'n sefyll, wel, pa bai sydd yna i'r etholwyr? Da ni ar y ffordd i Ffos Las ar gyfer lansiad ymgyrch Plaid Cymru ar gyfer yr etholiad gyffredinol. Mae hi'n bleser fod yma i lawnsio ymgyrch San Steffan Plaid Cymru. Rydym ni yma ar y tro cyntaf. Mae'r etholiad hon ymhlith y pwysica dwi'n cofio dros hanner canrif o'n gyrchu. Mae gymaint o sôn yn eich llenyddiaeth chi am da chi'n cymharu Cymru hefo'r Alban. Un o'r rhesymau ddaru'r SNP cystal yn yr ymgyrch refferendwm ydy na nid set o bolisïau oedd yn werthu fel y Cymru, ond gweledigaeth ar gyfer y math o o o o'r Alban o'dd yn bosib. Dach chi'm yn cynnig weledigaeth fel y cyfryw. Pam? Wel, wrth gwrs, mewn refferendum ar ddyfodol cenedl, ma' we- gweledigaeth am fod yna trw'r canol. Mewn etholiad i San Steffan, nid gweledigaeth San Steffan sy gennon ni, gweledigaeth ar gyfer gy- yy dyfodol Cymru. Ond yn y pum mlynedd nesa, y realiti ydi, yy, ma' rhaid i ni f- frwydro o fewn San Steffan i ca'l y gorau i Gymru. A 'dan ni'n gwbwl argoeliedig, oni bai fo' gennon ni dîm Cryfach, o Aelodau Seneddol Plaid Cymru, mae 'na wir beryg i Gymru gael ei hynysu a'i hymylu o fewn y broses yn San Steffan. Mae 'na gymaint o sôn am y posibilrwydd o Senedd Grog yn dilyn yr etholiad gyffredinol yma. Mi fydd yn hynod ddiddorol clywed gan Plaid Cymru be fyddan nhw'n ofyn amdan fel plaid. Wel dwi 'di cyrradd Bangor y rheswm dwi yma ydi holi Liz Saville Roberts, un o ymgeiswyr Plaid Cymru yn yr etholiad yma am San Steffan. Sut mewn difri calon ma' 'na dri aelod Plaid Cymru yn mynd i ga'l dylanwad ar San Steffan? chwe chant a hanner. Wel, yn gynta oll, 'dan ni'n obeithiol iawn am ddyblu nifer o'n aelodau ni. 'Dan ni'n disgwyl fod gennyn ni... O chwech fysa chi wedyn? Ond cofiwch, gyda'r yr amcangyfrwy ar gyfer Senedd Grog, mi allith y rheiny fod yn dal y fantol. Ond byddwch yn real- Ac os felly, mi allwn ni fod mewn sefyllfa pwerus iawn. Byddwch yn realistig. Ond wrth gwrs, by' raid ni aros tan yr etholiad i ni wbod wirioneddol be' 'di canlyniade hynny. Ie, ond byddwch yn realistig. Onid yy o- os o- os ydi'r bargeinie 'ma'n mynd i ddigwydd, Hynny dach chi'n debyg o gael dibriwsion pa ribne. Dyn ni ddim yn bwriadu y bod mewn clymblaid yr un fath a'r SNP. Mi fyddwn ni yn negydu ar bob un bleidlais. Pam dach chi mor gyndyn o hyd yn oed ystyried clymbleidio neu neu cynnal Llywodraeth Geidwadol? Yn gynt oll, dyn ni ddim o'r un anian o safpwynt yr economi na'n cymunedau ni â â Toried. 'dyn ni 'di deud o'r cychwyn cynta, nawn ni ddim crymbleidio efo Toryedd. Ie, ond be', be', be' neith-... Fydde hwnna yn annhebyg iawn o fod yn lesol i bobl Cymru. Ie, ond be' neithoch chi yn yn y nawdegau pen o'dd yy yy Maastricht yn ca'l 'i drafod yn y Senedd? Ydi, dwi'n deall ar un adeg, ond rŵan hyn, na. Tria dy bia. Chi'n eitha saff yma.

i'r Cynulliad yn debyg i'r Iar Alban. Os dach chi'm yn embarrassed am am son am annibyniaeth, ydach chi'n embarrassed o weld delwedd y blaid yn newid a a bod hi'n bathu 'i hun i fod yn blaid sosialaidd? Da ni wedi bod yn blaid sosialaidd erioed mewn America. O come on! Sud dach chi medru deud hynna? Da ni 'di bod yn blaid sosialaidd yy erioed, ma' 'na elfenna' sosialaidd. So- Saunders Lewis, sosialydd? Dwi'm yn me'wl fysa neb yn medru disgrifio Saunders Lewis fel rwyn hyd yn oed yn y canol heb sôn am fod yna dan chwith ond ma' traddodiad y blaid yn un yy cyffredinol iawn ar draws y plei- yy yr y sbectrwm wleidyddol yng Nghymru 'di bod erioed. Be' dwi'n neud ydi codi'r cwestiwn, y ddelwedd newydd 'ma 'dach chi'n drio greu. Hmm. Ag onid y realiti ydi bo' chi 'di gneud hynny er mwyn apelio i gefnogwyr traddodiadol o Blaid Lafur yng nghymoedd y de. Dan ni wedi bod yn eglur ynglŷn â'n sosialaeth ers degawdau oherwydd dyna be dan ni'n gredu. Ac i ddeud y gwir, 'di o ddim yn anodd bod yn sosialaidd ac i'r chwith i'r Plaid Lafur yng Nghymru oherwydd bod y Blaid Lafur 'di gadael eu cefnogwyr nhw ar ôl ers tro byd rŵan. Hanfod unrhyw Blaid Genedlaetholgar ar draws Ewrop ydy'r gred mewn annibyniaeth a hunanlywodraeth i'w pla- i'w- i'w gwlad ei hunan. Rwyf yn gant y cant yn siŵr fod Plaid Cymru ddigon clir ynglŷn â be mae hunanlywodraeth yn ei olygu, a'r y, y syniad o greu plaid sosialaidd, dwi'm di'n argyhoeddi o bellffordd am hynny chwaith. Ond yr argraff fwya' dwi 'di ga'l ydi pa mor ddibynnol o hyd ydi Plaid Cymru ar un dyn. I lawer iawn o bobol, Dafydd Wigley ydi Plaid Cymru. Y- ydi hynny'n adlewyrchu'n wael ar arweinyddiaeth Leanne Wood? Wel, mae 'ngwaith i yn dod i ben. Mae'n amser cau pen y mwdwl. Y diwrnod mawr i'r gwleidyddion, wrth gwrs, ydi Mai y seithfed. Rhwng rŵan a bryd hynny, mi all rhywbeth ddigwydd. Mae arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, wedi saethu i sylw'r wasg Brydeinig wedi dadleuon yr arweinyddion. Ond tu hwnt i'r clic cenedlaetholgar a'r SNP, be s'da nhw gynnig i Gymru? I've read your manifesto, there's a lot of talk of Scotland in the manifesto, parity of funding and power, why are you looking so much towards Scotland? Well, it's a model for Wales really, in terms of a successful economy and uh, a

Wythnos nesa, Guto Harri fydd yn mynd â ni tu ôl i'r penawdau gyda phlaid UKIP, a Dylan Iorwerth fydd yn bwrw golwg ar berfformiad y pleidiau yn ystod yr ymgyrch. Mae'r ras i ddeg Downing Street yn parhau. Nos Fawrth nesa am ddeg o'r gloch.